L-istandards fil-ħajja pubblika mm. m'għandhomx ikunu li ehm, xi ħadd m'għandux jagħti kontratti dubju li l-ħbib tiegħu. Mm. Punto basta. Waqaf il-kuntratt, ġifieri u ġifieri kien kuntratt. Inqogħdu attenti ġifieri isimni, mhux se nħalla d per eżempju mal-elettrogas. mal-vitals u ċek mux hekk. Imma. Laqqas ġifiri paragun. Imma meta eh, tinsem li memx relazzjoni, għajna, eh, ma nsibx li memx relazzjoni eh. bejn it-nej. Mhm. Ġifiri, naħseb li li it-nej parti mill-istess kultura mnejka mhm. li l-istat jietem biex jiena navvanza li li u l-sħabi, sekk avvanza jtux ma naf 3000 euro fil-xar kem tatu, jow avvanzajtu b'ħafna aktar bħal kas tal-Electrogas, xorta hija l-istess kultura u jiena per darba tkellim fuq meta mill kaxxatur speċta għad tisma dejt ngħid speċta kien kaxxatur fuq nazzjonalisti qed għom isma' gaj. Intom ħxejtu fuq sptar, daw ħxew fuq tlieta, intom ħbejtu flus li Svizzera daw ħbewhom il-Panama. Però 100% huma eh, parti mill-istess kultura Naqbel miegħek li qabli ehm, meta dħalna għal-gvern ta' Muscat probabbli kien l-apoġew tal-korruzzjoni ta' Malta. Però noqdu attent, noqdu attenti. Jiena mhux id-daqs tal-korruzzjoni, eh? Jiġifieri aħna aħna saret ħsara enormi enormi fid-dinja fuq Malta, tlifna l-kredibilità, tlifna l-investiment ulied uliedna, uliedna u ulied uliedna jridu jbatu il-konsegwenzi ta' li ġara, tajjeb, bis-serjetà ġifieri. Mhux għax kien hawn il-korruzzjoni, ejja nieħdu il-korruzzjoni li kien hawn l-iskandlu taż-żejt. Li josfor bajda, li ġar minnu. Ma għadhom għadin fil-qorti, li l-qorti ġifieri, il-kawża li mhix jindaqsek bil-mod, imma fi żmien il-Partit Nazzjonalista ħareġ dal-iskandlu. Mhm. X'għamel il-Partit Nazzjonalista? Mhux il-Partit Nazzjonalista jew il-Gvern, John Rizzo l-Kummissarju li kellu il-bajt li jaqbad u jinvestiga. Arresta lil banka lil ministri tajjeb u ma kienx hemm biex imexxi miegħhom, però min kellu biex imexxi hmm. ressaqhom il-qorti. Dik id-differenza bejn dak iż-żmien u taf min kien il-persuna li John Rizzo għażel biex jinvestiga. jinvestiga mill-bidu sal-aħħar, għażel li l-iktar investigatur li tista' tafda. Taf minnu? Anġlu Kafa. Dik id-differenza fil-kas ta' daw ħbewhom ma resqu l-ħadd ħames snin ta' li hija korruzzjoni iktar gravi. Li mhux li mhux il-kol, jiġifieri, allura hemm collusion sħiħ. Kollox inti inti fil-pajjiż għaliex għandek id-demokrazija. Għax għandek il-pulizija, għassa l-gvern. Għandek l-AG, l-avukat, għassa l-pulizija u l-gvern. Għandek il-qor, għandek separation of powers jgħidulhom. Daw xġara f'dal aħħar snin, raqdu flimkien. U flok għadu għassa biex jiddefenduna aħna li ċittadini għadu għassa ma' xulxin Għadu għassa ma' xulxin biex jiddefendu lil xulxin u biex jaħbu l-affarijiet flimkien. Kemm il-kummissarju nbidel għal ħamsa? Ħamsa. Fisha dik dik dik ukoll. Mhux hekk għax fimni, m'għandix dubju ġara kien, isma' da ma dan jinkwieta fimni ma ntihomx xtor ta' laqqas u jitlaq. La ma nistax inressaq mela nitla, la ma nistax nagħmel dik u nitla. U bat eh, għalek. Bat sabu ġifiri l-aħħar wieħed, hmm. qed tifhem li. Ġifiri, anke. l-opinjoni tiegħek l-aħħar wieħed. U le, ġifiri, jien kombinazzjoni ċertajt nafu kif il-klassi miegħi raġel sew kif saqsi l-pulizija jidulek kemm raġel sew vera ġifiri. Però Billi tkun raġel sew ma jfissirx tkun raġel tajjeb biex tkun kummissarju, kummissarju ikollok il-bajt. Jiet ikollok kapaċità tgħidlu lill-Prim Ministru, no inti ndaħalx. No inti, inti li qed naħsbu li hemm Kastilja mdaħla, daqs tiġi għall-laqat ta' servizzi segreti, għasab wara kemm iġġib iċ-Chief of Staff miegħek. Daw x'affarijiet huma.

Naħseb jien kont iktar irrabjat minnu meta ġembel. Ehm, u jina biex ta' bdejt namel dil-akkuża li jisma, għax ovvjament, storikament, fl-istoria reċenti, meta l-pulizija waqfu jagħmlu xogħolhom u kellhom jintervjenu l-ġurnalisti biex jagħmlu xogħol il-pulizija, mit fucking ġurnalist, għalfej għax ġurnalist m'għandux is-saħħa tal-istat warajh. Mietet ġurnalista. U mietet ġurnalista, sewa. Qatluha mhux mietet.

U mit-taħdida għat, kemm jinstama ġenwin dal-bniedem, u għalli għalli meta trid niltaqaw, u ħat l-istadina, insomma, eh, kif tajri, u morna u mort il-tajt, u għamil sejna nitkellem miegħu, spiega l-istorja tiegħu għalli dil-biċċa xogħol ta' l-iskandu ta' żejt, anka ehm, anka l-kas tal-mistra, eh, dak, mhm. u riteressa u jidher li hemm xi nota x'imkien tal-AG ta' dak iż-żmien li ma riteressa. Ehm, Ġifieri għandi ħafna fiduċa fih, jidher bniedem ġenwin, għax anka aħna minħabba li qegħdin fix-xogħol li qegħdin, ħafna politiċi u hekk iċemplulna, jagħmlu naqra jippruvaw jagħmlu ħbieb magħna. Però tinduna tintebaħ li daw qed jilagħbu logħba naqra politika, qed juruk parti minnu biex biex eh, Ma kien ridu nkunu ftit dal. Ngħid ċaġa żgħira fuq il-Kummissarju għamel pjan, isu programm. ta' kif se jaħdem ma' snin li ġejjin. Huwa u għamel ħaġa vera interessanti. Ma minx il-flus li ġab biex għamel dal-pjan, hmm. l-istudju mbagħad il-pjan, għamlu mal-Unjoni Ewropea, ħalset l-Unjoni Ewropea. Tu ditjun li jissa u liable, accountable lej l-Unjoni Ewropea biex l-affajt li jtiwijat mm. li huma affarijiet radikali mm. fil-korp, irrit jamilom. U għamlhom pubbliċi wkoll biex jien inti u n-nies li qed jisimgħuna jistgħu jitlu fis-sajt jgħidu li na mhux kellu jagħmel dil-biċċa xogħol, li na li xadu ma milix di. U hemm ħafna affarijiet interessanti. Ġifieri dik ħaġa pożittiva li ħafna li qed tiġri għax irid pereżempju oħra. Ejja ngħidu ta' il-Parlament Malti, il-maġġoranza tal-nies li hemm ġol-Parlament mhumiex korrotti. Mhux ibassama. Le, le, nagħmel però. Però għalija ma jibbastax li mhux korrot, ġifieri. Stenna, eh, mhux ġifieri, mhux importanti li ma jkunx korrot. Huwa importanti ma dak l entry fucking level spiex ta' isbro xek, mhux qed tisraq bro. U qed tara l jisraq u ma xej. Issa dik għandek raġun. Hemmhekk irridu morru one step. Illi meta kellhom vot, naħa tal-gvern fuq ministri eċetera, daw beżaw ma qalu kollha ok. U l-lum jiddispjaċihom ta' believe me jiddispjaċihom għara ġara fi spiċċajna u l-lum jiddispjaċihom li per eżempju meta fetħu l-kontijiet segreti. Hmm. U ma waqfu l-għom. Għaw xaħat jaħseb ġifiri li daw fettu l-konti segreti biex iborġu, biex iborġu il-flus tal-pigi be, tal-pigi tal-tfal. Dik il-ħabta, laqas dik il-ħabta ma kienu jaħsbu hekk. Le, naħseb. Xaħat jaħseb, mux dik il-ħabta t-najd. Dik il-ħabta ma ħasbux hekk. Barra minn Malta daw kollha reżenjaw, telqu. Allura ma daw daw l-uħut li jettajt int li speċa ma fetħux il-kontijiet, ma jafu x-zikket jiġri. Għajnijom ħazin, imma xo ħazin, naqblu, ħazin. Po daw għedin hemm biex jiddefendu l-interessi tiegħi. U naħseb li l-lum ħadu l-lezzjoni ta' ħajjithom, però ma tistax tajb li huwa għax tista' tajt Min jagħlaq ħalqu kontra l-korruzzjoni huwa kompliċi u f'ċertu sens hekk hu imma kompliċi xi tfisser. Jiġifieri imma il-maġġoranza ta' dawn li hemm illum fil-Parlament waqt li qed nitkellmu mhumiex korrotti. Hmm. Mem xej dwarhom. Però mhumiex eh, għalija mhumiex eh, magħmuli minn fibra tajba biżejjed biex ikollhom l-ola seta politika fil-pajjiż. Jiena rrid bniedem li tantu morali li meta jara s-ser jiġi Biex il-prinċipju, jien ma nistax nimmaġna kif immaġna inti, sewwa li tant tiġġieled għal punt tal-prinċipju. Qiegħed f'partit u da u xi ħadd fil-partit jien qabad jagħmel xi ħaġa ta' dik ix-xorta. Biex ta' inti torqod minn billi. Qed tifhimni? Jien ma ma noqma noqgħod skur, ma imma imma jew issa tnajtek li bħal tal-lotterija. Hmm. Kieku nirbaħ il-lotterija nagħti nofshom hemm, hmm. però mbagħad meta tirbaħ għax tagħmel. Dik importanti. Eh? Hmm, naqbel u imma fl-istess ħin biex ta' vera hemm dak dak il-variable suġġettiv tal-bniedem, però Again, u forsi naqgħa marbuta mal-idea ta' Ġustin, għalija n-nies li qed imexxu pajjiż, pajjiż dawn hu qegħdin fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, għandhom ikunu li mhux korrotti, għalija speċna hija ħaġa raġunata li mhux korrotti, u jridu jkunu kompetenti u ikollhom sinsla.